warra eeganaa rabbiin aqlii guutuu isaanii kenne warra eeganaa ammallee jiruu duniyaa tanarra wanti rabbiin nu fideef nyaannee haa dhugnuufii miti isa haa gabbarruuf jettee eeganaa ka rabbii kee beette hoo yaa warra aqlii qabdu hoo rabbiin waan jedhu yaa ayyuhal insaanu yaa ilma namaa jedha rabbii walumatti qabee yaame innaka ati kaadihun carraaqaadha atin carraaqaadha ilaa rabbika haga duututti haga rabbii keetiin wal geettutti atin dalagaadha atin carraaqaadha khayrii taatee sharrii taate ima dalagaa jirta famulaaqiihi jazaa eeganaa da- jazaa eeganaa waan daladdeen dalagaa keessanii wal qunnamaadha jedha rabbiin waan feetellee waan feenellee yoo dalayneetiin jenne khayrii ta'ee sharrii ta'e rabbii kennaan guyyama tokko wal geenna ibaadallah mee akkamii rabbii kennaan wal geenna harka qullaa isa bira dhaqnamo waa harkatti qabannee dhaqna harka qabatuun maali iimaana taqwa sodaa isaati mee akkamuuf haa laallu mee yaa rabbi iimaana nu kenni yaa ilma nama ka kayrii dalagattullee dalagaa jirta ka hamtuu dalagattullee dalagaatiin jirta nu kulli wanti rabbiin duniyaa tanarra nu fideef kayrii haa dalagannuuf isa haa gabbarruuf nama meeqa ka Rabbiin eeganaa fayyaa isaa kennee ka eeganaa ammallee ija isaa kennee harka isaa kennee dhageettii gurraa isaa kennee ka eeganaa khayrii irraa duudaa ta'e ka khayrii irraa ballaa ta'e meeqa kamtu jira subhaanallah ka gurri isaa khayrii dhagahuu dideetiin sirbuma bichaa dhagahu ka ijji isaa waan eeganaa khayrii ilaaluu diddee wama hamtuu ilaalaa ooltu

Sun barakkummaa inni ta'eeyyuu jedhe Rasuulli Rabbii salawaatullaahi salaamu Rabbi aleeyhi irra fiduu dalaga ati jedhe gabroota irra fidee Rabbiin kana hin dalannee kana hin dalannee jedhee sii dhiise jedhee tiin irra taruufi san jedhe walaakin haa ta'u malee man nuuqisha alhisaaba yahaliku jedhe namni quraaqquromee tiin jedhe herregni isaa itti jabaate kana maa daladde kana maa daladde aniin ni halaakamaa jedhe akkas ibaadallah Rabbi nu haa baasu waan taanu hin beennu yaa ibaadallah haa dalagannu khayrima haa dalagannu akkuma rasuulli keenna salawaatullah islaam rabbi alayhi namni eeganaa jiruu duniyaa tanarraa yoo deemeetiin jedhe dalagaa isaa martuu bar ni dhaabatti amma ima deemaa jirti ta hamtuullee ima deemaarti ta sharriillee ima deemaa jirti ima dalagataa jira jechu yoo du'eetiin jedhe bar ilma namaa kana dalagaa isaa kulliin ni dhaabatti waa sadi malee jedhe

Dalagaa isaanii citti jedhe. Waa sadih malee tokkoo waa sadihii malee jedhe. San keessaas tokkoffaan sadaqaayaatu jedhe. Ka eegana akka masjiida ijaaru, ka biciirii faa qotu, kanniin jedhe. Ka isaayaatoo inni du'ellee isa jedhe tokkoffaan. Takki ilmii jedhe ka eeganaa ittiin fayyadamee. Ummatallee barsiiseetiin jedhe. Ka ummanni eeganaa ilmii san barateetii irraa fayyadameetiin jedhe. Aalima jechuun ka Qur'aana barsiisu, ka eeganaa ilmii barsiisu isa san jedhan. Sadaffaan ilma gaarii jedhan ka eeganaa yoo haadhaaf abbaan duuteetiin jette khayrii isaanii kadhatan. Isa kana jedhan. Mee nuti ilmaan keenna mee akkam godhaa jirra? Gariin namaa gara sirbaatii ka ergu jira. Gariin ka sirba irra qarqaaru jira jechuu ilmaan isaanii. Garii eeganaa ka diinii irra guddifatutuu jira jechuudha. Kanaa laalaa. Achiin gara kaan dalagaa waa takka hin qabna duniyaa irraa deemnee jennaaniin yoo waan sadiin kan hin qabaatinii kasaaraadha. Yaa Rabbi imaana nuu kenni. Yaa Rabbi warra eeganaa sadiin kanallee qabaatu yaa Rabbi nu taasi. Yaa ibaadallah nuti barbeeytanii ufuma guddisuu Beekaa eeganaa nu malee hin jiru. Namni eeganaa ammallee bareedaan nu malee hin jiru jenna. Akkasii miti. Uf qulqulleessinallee. Akkuma eeganaa ofii beekumsa qabnu, akkuma ofii eeganaa sodaannee, sodaa qabnu, imaana qabnu uf goona. Gariin namaa jechuudha. Akkas ta'uu hin qabnu rabbiinuu keessa keenya beekaaf maal jedhe?

haga eeganaa hin ta'in tokkoon isaa tokkoo irratti haga ol hin ta'in jedh jedhe ammallee akka of hin dhaanne tokkoon keessan tokkoo irratti jedhe ilmaaniin ta'ii wariin ta'ii nama eeganaa rabbii warii sii kenne hiyyeessa biroo dhatte warii keetii uf hin dhaadin mana akkanaa qaba fooqii akkanaa jettee hamilee isaattu caba nama eeganaa ammallee ilmaan hin qabne an ilmaa akkanaa qaba jettee biratti hin haasayin hamilee isaattu caba rabbii ilmee isaan kennine uf hin dhaadin

Herrega eeganaa laafaa herregamuun sun waan akkasii irra fiduu kanan dalanne kanan dalanne sii dhiise rabbiin jedhee araaramee fi jaannatatti galchu herregni eeganaa laafaan rabbiin jedhu san jaan. Wayanqalibu ni deebi'a ilaa ahalii gara warra isaa kara warra isaa warra jaannataatitti ni deebi'a. Guyyaa qiyaamaa masruura haala gammadaa ta'e. Haala eeganaa gammadaa ta'een kara eeganaa Huural'eeyni Rabbiin isaa kenne sanitti deema jechu. Gadaanaan eeganaa warra eeganaa jaannattaa Huural'eeyni isaanii 77 mo 72 jedhanii ilaala. Gad aanaan ka achi waliin dubbatiin kaatu subhaanahu wa ta'aala ka Rabbiin qananiisuun wa ammaa man uutiya kitaabahu waraa'a dhahari. Namtichaan eeganaa kitaaba isaa kenname gaafsan

warra eegana adha qaalii rabbii dide xigaabanya ka quufe isa san ka kunoo ibidda jahiimiin leenjisan gaafsa yaa rabbi warra san nun taasi ka qaalii rabbii dide fudhatuu dide kama akka arge godhatu kama ak- akka arge ta'u ibidda sa'iir jedhamu seena maaliif akkana achi seena jennaaniin innahu kaana fi ahlihi masruura isatuu ta'eetiin jedhe duniyaa keessatti warra isaa keessa isa gammadaa ta'e isatuu mirqaana ta'e Isatuu uf dagate, isatuu ujoollee uf dakate, isatuu jaartii uf dagate, isatuu eegana ammallee qabeenya isaatii uf dagate. Qabeenya isaa fooqii biyyoota adda addaatti ijaaree, makiinaa gaarii bitateetiin garmaama. Du'umaa dagate jechuun inni. Almawtu kaasun wa kullun naasi shaaribu. Duuti eegana akka kubbaayyaa bishaan keessaa dhuganiiti bar. Qaayidaan isii namni kulliinuu eeganaa ganaa du'a tana dhuguuf ta'a bar. Nu kulliin ganaa dhuynaa bar. Akkuma eeganaa kubbaayyaa keessaa bishaan dhunnutti ganaa du'allee dhunna ganaa nu dhuddi. Eessa deemaa jirraa haa laallu yaa ibaadallah. Akkuma Abii Hureeyraan jedhe gizee eeganaa du'aaf deemu san ni booye bar maa bootta jennaaniin maal jedheen. Imalaa ka an deemu fagoo jedheen. Siinqii tiyya xiqqoo jedheen ta qabadhee deemaa jiruun harkaa dhumattiifi bar jechaa isaati bee. Kanaaf eeganaa kanatu na boochise jedheen. Mee ilaala. Mu'mintoota Rabbii, gabroota Rabbii mee ilaala. Ka kunni uf sodaate mee anaaf isin akka. Ansaraan. Mee yaa Rabbi imaana nu kenni. Yaa Rabbi taqwaa nu kenni. Yaa Rabbi taqwaa nu kenni. Akkas isatuu gammade jiruun duniyaa tun keessatti hin gammadina. Kolfitanii illee bira tartanii illee hin milkaanina. Gaafuma takka boo'insi dhufa. Gaafuma takka boo'insi dhufa. Hin gammadin dunyaanillee hin mirqaanin gaama tokko irraa deemta. Maatii kee ijoollee keetiinillee hin mirqaanin gaama tokko wal dhabuun jiru. Akkuma eeganaa guuttee akkana bira teettu kanaan zalaalamii biran teettu yookiin situ biraa deemaa yookiin isii yookiin ijoollee teeti. Nafsiyaa teetitti him akkana wal bira taa'uun hin jiru guutuu. Dhidhanni ima dhidhinni dhuma ima dhufa Woow eeganaa buna tokko kubbaayya qicatte guutuu yoo dhuddeetiin jette mirdhataami maatii kee keessaallee akkasuma dhidhata osoma akkasi guutuu teettan wal biran dulloomtaniin se'in ammaa dhidhata kanaafuu maaltoo qabdaree of qopheessuu qabda yaa rabbi sabrii naa kenni jechoo qabda beekuu qabda duniyaa irraa nu kulliinuu ammaa deemna yaa rabbi obsa nuu kenni akkasi eeganaa gammaddee mirqaantee du'an dagatin jechu isa san ka sa'iidiin seenu ka eeganaa salaata hin qabne ka eeganaa dagamaa ta'e warra isaa keessatti gammadaa ta'e san innahu dhanna isatuu yaqqanse bi allan yahuur hin deeffamuu eega du'eetiin jedhe eega biyyee taan eessatti deebina ammaa achi deebisaan hin jiruu jedhe isatu eegana yaqqanse ka sa'iidii kana seenu balaa ni deebita yaa rabbiin inna rabbahu kaana bihi basiira rabbiin eeganaa isa argaa ta'e bakka inni eeganaa seene beeka rabbiin dachii keessa waan isarraa dhidhate beeka rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aala Ni deebisa Rabbiin keenna. Bakka inni jiru beeka nu kulliyyuu nu deebisaa ganaabe Rabbiin. Dhaabanna Rabbii keennaaf yooma yaquumu naasu lirabbil aalamiin. Guyyaa eeganaa ilmi namaa dhaabatu Rabbii aalamaatiif. Ganaabee Rabbii keenna dhafuu dhadheetiin. Haala sanaa baloon tokko hin jirreen Rabbii keenna beeganaa haasawuuf teennaa bee nu kulliin. Yaa Rabbi nu baas, yaa Rabbi gaafsan nu milkeessi yaa ibaadallah. Rabbi iimaana nuu haa kennu, Rabbi taqwaa nuu haa kennu. Haalli keennaa nu baasan fakkaatu. Rabbiin nu haa baasu kaa garuu garaan muratinaa jedhe malee Rabbiin akka dilii nu dalannuf akka eeganaa maaseta nu qabnu silaa Rabbii keenna irraa garaa hin muranna Rabbituu eeganaa gabroonni tiyya akka garaa hin muranne itti himi jedheetiin Nabii keenna salawaatullaahi salaamu Rabbi aleyhii isatti himee malee silaa eeganaa ka garaa nu murachiisu diliin teenna badiin nu dalanne Badii beektanii nuun miilaan dalaguu dhiifnee harkaan dalannaa bar. Akkamitti yoo jette yoo nama arrabsineetiin jennu harka itti wolaafnaa argitanii arrabni harqateeti harkaan jala deemna. Qaamni keenna martiyyuu akka itti nama arrabsu laala. Rabbi nu haa tissu, Rabbi iimaana nu haa kennu, dilii teenna diqqoo guddoo Rabbiin nu haa araaru. Guyyaa qiyaamaa Rabbiin nu haa milkeessu yaa ibaadallahi. Jiruun duniyaa humaa miti jajjabaadhaa.